מסכת שקלים פרק ד' משנה ד', האמיר געזען אין די פריערדיגע משנות אז אלע געלט פון מחצית השקל האט מען אריין געברענגט אין א צימער אין א לשכה און מען האט דארטן געמאכט א טרימע, מען האט אראפ גענומען מיט דריי פישקעס דריי מאל א יאר געלט און דאס האט מען גענוצט פאר קרבנות אזוי ווי מען האט געזען אויבן אויסגערעכנט וועלכע זאכן מען נוצט, מען נוצט פון די געלט אין משנה א' און אין משנה ב' און דאס האט געהייסן די תרומות הלשכה, שפעטער איז איבערגעבליבן אויפן ערד געלט דאס הייסט שיעורי הלשכה איז געשטאנען אין משנה ב'. זאכן וואס מען טוט מיט די געלט, שפעטער איז געשטאנען אין משנה ג, אויב מען האט שוין געענדיגט טון דאס אלעס וואס מען טוט, וואס איז געשטאנען אין משנה ב', וואס זאל מען טון מיט דעם, איז געשטאנען אין משנה ג א מחלוקת, צו מען מאכט מיט דעם ביזנעס, צו מען מאכט נישט מיט דעם ביזנעס, אבער שפעטער וואס טוט מען מיט די געלט, און דאס איז איין שאלה וואס מען דארף וויסן, די משנה, די משנה וואס אונז לערנען יעצט משנה ד' רעדט פון דריי זאכן, ס'דא מוסר תרומה, ס'דא מוסר הפירות, און ס'דא מוסר נסכים. צעטלס אונז האבן מיר יעצט גערעדט וואס מען האט גערעדט אין די פריערדיגע משנה, די געלט וואס איז איבערגעבליבן אין די לשכה, ס'איז געבליבן אויפן ערד וואס מען האט נישט אריינגעלייגט אין פישקעס, וואס איז געווען די פריערדיגע משנה א מחלוקת צו מען מאכט מיט דעם ביזנעס צו נישט, דאס איז דאס הייסט מוסר פירות. די משנה רעדט פון א צווייטע זאך וואס איז מוסר תרומה, געלט וואס איז איבערגעבליבן אין די פישקע. מ'האט די פישקע האט מען געקויפט קרבנות אזוי ווי מ'האט געזעהן אויבן, און ווען ס'איז געבליבן געלט אין די פישקע, וואס איז דאס? דאס פארשטייט זיך איז האלבע, ס'איז א העכערע קדושה ווי די געלט וואס איז געבליבן אויפן ערד וואס איז נישט געווען אין די פישקע וואס מ'האט גענומען אויף קרבנות. שפעטער איז דא א דריטע זאך וואס איז מוסר נצחון וואס אונז וועמער באלד זעהן. זאגט די משנה אזוי, מוסר תרומה מה היה עושה בה, וואס האט מען געטוהן מיט די געלט וואס איז געבליבן אין די פישקעס וואס בשעת מ'האט געמאכט די תרומה, דער פושקעס האט מען גענומען די געלט אויף קרבנות, אבער ס'איז געבליבן דארט נאך געלט, וואס האט מען געטון מיט דעם? ס'האט געמישן אור רקיע און זהב, מען האט געמאכט דינע בלעכן, דינע טאצן פון גאלד, אזעלכע אויף צו אזא דינע לאנגע שטיקל פון גאלד, ציפי לבית קדשו קדשים, וואס מיט דעם האט מען באדעקט, באשמירט, מצפה געווען די וואנט פון קדשו קדשים, ס'הייסט ווייל ס'איז אזוי הייליג, דאס איז דאך געלט וואס מען האט גענוצט, מ'האט זיך אנגעגרייט אויף קרבנות, איז וואס זאל מען טון מיט דעם? מ'האט שוין אויסגענוצט אלע קרבנות, מ'האט נאך נאך געלט, וואס זאל מען יעצט טון? איז דארף מען עס נעמען אזא הייליגע פלאץ און באשמירן די ווענט פון קדשי קדשים. אזוי זאגט תנא קמא. רבי שמואל אומר רבי שמואל קריגט זיך. איז ערשט רעדט רבי שמואל וועגן מוסר הפירות. מוסר הפירות דאס איז וואס מ'האט גערעדט אין די פריערדיגע משנה, אז ס'איז איבערגעבליבן געלט אין די לשכה אויפן ערד, און דארט האט רבי שמואל געזאגט אז מען נעמט די געלט און מען קויפט מיט דעם פייערס, יינות, שמנים, סלוטות, און מען מאכט מיט דעם ביזנעס, און די געלט, אזוי ווערט די געלט מער, דאס הייסט מוסר פייערס, ס'איז איבעריג און ס'איז געוואקסן, ס'איז צוגעקומען נאך געלט, וואס טוט מען מיט דעם? לקיץ המזבח, דאס קויפט מען קרבנות און מען איז עס מקריב ווען די מזבח איז ליידיג, קיץ דאס הייסט ווען די מזבח איז ליידיג, אזוי ווי אזוי ווי ווען א מענטש ענדיגט די סעודה געבט מען אים צו עסן, זיסע זאכן, און קיץ דאס איז די די טעינים, תמרים, ווען מען טריקענט עס אויס דאס איז אזא אזא זיסע זאך א גוטע זאך, איז די תהילי עס איז אזא משל, מען געבט צו עסן פאר די מזבח ווען ער איז ליידיג, אזוי ווי סוף פון א סעודה געבט מען פאר א מענטש קיץ, מען געבט אים זיסע זאכן, די זעלבע זאך ווען די מזבח איז ליידיג, עס האט זיך געענדיגט אלע קרבנות, נאך דא צייט און ס'איז קיינער ברענגט נישט קיין קרבן, האט מען גענומען די געלט און מיט דעם האט מען געקויפט עולות אויף די מזבח. דאס הייסט מוסר הפירות לקייץ המזבח, און מוסר התרומה, און די מוסר התרומה דאס הייסט די געלט וואס איז געבליבן אין די פישקע, די תנא קמא האט געזאגט מען מאכט דעם לריקי הזהב ציפעלע בית קדש הקדשים, רבי שמואל זאגט מען מאכט מיט דעם לכלי שרת, פון דעם קויפט מען כלי שרת, און ביי תניאור זאגט אז דאס קומט ער לערנט עס פון א פסוק, שטייט אין פסוק אין דברי הימים ואת שאר הכסף ויעש אהי' כלים לבית השם. וואס הייסט שאר הכסף? די איבעריגע געלט? וועלכע געלט האט איבעריג? דאס איז די תרומת הלשכה. די תרומת הלשכה די איבעריגע מאכט מען כלים דאס הייסט כלי שרת. אזוי האלט רבי שמואל. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט אנדערש. מוסר תרומה איז לקייץ המזבח. נישט אזוי ווי תנא קמא, און נישט אזוי ווי רבי שמואל. רבי עקיבא זאגט מוסר תרומה מאכט מען לקייץ המזבח. יעצט אין מוסר נצחים, רבי עקיבא רעדט נישט פון מוסר התורה, דאס גייען מיר באלד זעהן, ווייל רבי עקיבא עה איז דאך וואס האט אונז אין משנה ג' געהאלטן אז מען מאכט נישט קיין ביזנעס מיט די שיעורי הלשכה, איז איז נישט נישט דא קיין מוסר תורה בכלל, איז ער רעדט נישט פון מוסר תורה, ער האט געזאגט מוסר תורה מעליקאי צום מזבח, מוסר נצחים לכלי שרת, דאס איז א נייע זאך, א דריטע זאך, וואס מען האט נישט גערעדט וועגן דעם ביז יעצט, א דריטע זאך וואס דאס איז אז אין בית המקדש האט מען זיך געדארפט, מען האט געוואלט. א איד קומט אין בית המקדש ברענגען א קרבן און ער דארף ברענגען מנחות מיט נסכים, אויב ער ברענגט א שלמים דארף ער מיטברענגען א מנחה מיט נסכים, אדער א איד וויל מקריב זיין סתם א מנחה אדער סתם נסכים, איז אז מען האט געוואלט אז מענטשן זאלן עס נישט ברענגען פון אינדרויסן, מען ווייסט נישט זיכער צו עס איז טעות צו נישט, האט מען עס פארקויפט אין בית המקדש, אין בית המקדש איז געווען א לשכה וואס דארט איז געשטאנען א איד און מען האט ביי אים געקויפט, אזוי ווי מען וועט זען בעזר השם אין די המשך פון די משנה'ס, מען האט געקויפט ביי אים. מעל און שמן אויל פאר מנחות, מען האט געקויפט דעם וויין פאר נסכים, יעצט ווער ברענגט דאס אריין אין בית המקדש, פון וואו באקומט מען עס, איז דא מענטשן וואס זיי זענען זיי זענען מספק, זיי זענען די ספקים, זיי ברענגען די מעל און די שמן און די וויין פאר די בית המקדש, יעצט דארף מען זיי צאלן פאר דעם, איז נארמאל צאלט מען פון פאראויס, און ס'קען אמאל געשען אז די פרייז האט זיך געהויבן, און זיי, אבער זיי דארפן ברענגען מיט די אלטע פרייז, דאס הייסט מען האט זיי געצאלט און ס'איז געווען, האט מען געקענט באקומען לאמיר זאגן פיר ס א פאר די פרייז, און שפעטער איז די פרייז האט זיך געהויבן, און יעצט פאר די פרייז קען מען נאר געבן דריי, באקומט מען נאר דריי ס א, אבער זיי מוזן ברענגען פיר ס א, ווייל ביי הקדש ווען מען צאלט האט מען קונה געווען, איז הקדש האט אים, האט זיי געצאלט פאר די ספקים, פאר די מענטשן וואס ברענגען האט מען געצאלט, איז די פרייז איז געווען פיר, למשל. דארפן זיי ברענגען פיר, וואס די אמת ווען ס'קומט אן א בית מקדש איז פאר די פרייז באקומט מען נאר דריי, עס קומט דא אויס אז הקדש גייט פארדינען אסאך געלט, ווייל אלע אידן וואס קויפן פון יעצט און ווייטער וועלן דארפן צאלן טייערער, און הקדש האט באקומען אויף די אלטע ביליגע פרייז, די די חילוק וואס הקדש פארדינט, די דיפערענץ, דאס הייסט מוסר נסכים, די איבריגע פון די נסכים, וואס זאל מען טון מיט דעם? זעלבסט וואס מען וואס וואס העדש באקומט אויף די מעהל און אויף די וויין, דאס איז דאך נישט קיין פארדינסט, דאס האבן זיי געצאלט, דאס האבן זיי געצאלט פאר יענעם וואס האט געברענגט, אבער ס'בלייבט דאך איבער, וואס טוט מען מיט דעם? זאגט רבי עקיבא, לכלי שרת, דער עס גייט לכלי שרת. פארוואס האלט ער ס'גייט מיט כלי שרת? ווייל די די נסכים לייגט מען דאך אריין אין א כלי שרת, איז געהערט די נסכים געהערט צו די כלי שרת. מתניהו לייגט צו נאך א זאך וואס געהערט וואס הייסט מוסר נוסחים, נישט נאר וואס אונז האבן יעצט גערעדט אז דער מענטש וואס ברענגט ברענגט אויף די טייערע אויף די אלטע ביליגע פרייזן נאר ס'דא נאך א זאך ווען ער ברענגט דארף מען מעסטן, וויאזוי מעסט מען? ס'דא א א ברייטערע וועג צו מעסטן און ס'דא א קארגערע וועג צו מעסטן, איז ווען ער ברענגט דארף ער ברענגען אויף די ברייטערע. וועג פון מעסטן, אבער ווען הקדש פארקויפט, פארקויפט מען אויף די קארגערע, ווייל ס'איז הקדש, ס'איז הייליג, איז אלעמאל בלייבט איבער אביסל וואס הקדש פארדינט פון די זייט, ווייל ער האט געגעבן מער און מען פארקויפט ווייניגער, איז דאס הייסט אויך מוסר נסכים. דאס איז געווען ר' עקיבא. ר' חנינא איז געווען א כהנא מועמר, ער זאגט אנדערש, מוסר נסכים, די געלט וואס איז געבליבן ווען פון דעם מענטש וואס האט געברענגט די נסכים, איז לקייץ המזבח, דאס גייט לקייץ המזבח, מוסר התרומה לכלי שרת, פונקט פארקערט ווי ר' עקיבא. האלט רבי חנינא סגן די כהנים, האט רבי עקיבא געזאגט מוסר תורין אלי קייטענס ווייעך, זאגט ער מוסר נצחון אלי קייטענס ווייעך, און דאס וואס רבי עקיבא האט געזאגט מוסר נצחון אלי כלל שעות, זאגט ער מוסר נצחון אלי קייטענס ווייעך. זאגט די משנה, וזה וזה, רבי עקיבא מיט רבי חנינא סגן די כהנים, לא היו מודים בפיירות, זיי האבן נישט גערעדט וועגן פיירות, ווייל זיי האבן נישט מודה געווען צו דער זאך וואס הייסט מוסר פיירות, וואס רבי שמואל האט פריער גערעדט. ווייל רבי שמואל האט געהאלטן אין סי' משנה ג' אז מען קען, ס'איז דא אזא זאך מוסר פייערס, אזוי ווי מען האט פריער גערעדט, מוסר פייערס דאס הייסט מען פארקויפט דאס וואס בלייבט בשיר הלשכה מאכט מען ביזנעס, מען קויפט מיט דעם יין און שמנים און סלוטעס, און ס'בלייבט איבער נאך געלט, דעם מוסר פייערס דאס האט דאס האבן זיי נישט געהאלטן, דאס וואס איז צוגעוואקסן, וואס איז צוגעקומען מיט דעם וואס מען האט פארקויפט פאר אנדערע, מען האט געמאכט געלט, דאס האלטן זיי אז ס'איז נישטא אזא זאך. איז רבי שמואל האט געדארפט רעדן וואס מען טוט מיט דעם, וואס מען טוט מיט דעם, רבי עקיבא און רבי חנינא זקן קיינער מען רעדט נישט פון דעם, ווייל זיי האבן געהאלטן אז עס איז נישטא בכלל אזא זאך, אזוי ווי רבי עקיבא האט געזאגט אין משנה ג' אז מען פארקויפט עס בכלל נישט, עס קומט אויס אין דעם משנה האט מען גערעדט פון דריי זאכן, מוסר תרומה, דאס הייסט איבעריגע פון וואס איז געבליבן אין די פישקע פון די געלט וואס מען האט אראפגענומען פון די לשכה, די תרומת הלשכה וואס איז געבליבן אין די פישקע נאך וואס מען האט שוין געקויפט די קרבנות. די תנא קמא האט געזאגט אז פון דעם מאכט מען רקיע זהב ציפעלע בעת קדשי קדשים, רבי שמואל האט געזאגט מען מאכט פון דעם א כלי שרת, און רבי עקיבא האט געזאגט מען מאכט ליקייט צום מזבח, און רבי חנינא סגן הכהנים האט אויך געהאלטן אזוי ווי רבי שמואל אז ס'גייט לכלי שרת. דאס איז געווען מוסר תרומה. שפעטער איז דא מוסר פירות, דאס האבן מיר יעצט גערעדט, נאר רבי שמואל רעדט פון דעם, איז רבי שמואל זאגט אז דאס גייט ליקייט צום מזבח, און שפעטער איז דא מוסר נסכים וואס. רבי עקיבא, רבי חנינא סגני כהנא קריגן זיך אין דעם, רבי עקיבא זאגט אז ס'גייט איקס השרת, און רבי חנינא סגני כהנא זאגט אז ס'גייט איקס היצר מזבח. און רבי אטענירא לייגט צו אז א תנאי בית דין אז אלע מוסרות גייען או עולות לקיץ המזבח. די גאנצע משנה אלע מחלוקת'ן אבער למעשה איז ברענגט ער איז די מסקנא אז ס'גייט לקיץ המזבח און אזוי איז די הלכה.